Roj baş. Em ê di vê dersê de behsa paşgira sazker a hestdar bikin. Hestdar, yar. Ji ber ya em dest bi şîroveya wê ya di peyvê de, darşandina peyvê de, wateya li peyvê bar dike, bikin, em ê destpêkê paşgira xwe ra bi ra bikin, gelo Stiyên me yê zemanê berxwedînê çawa saz kirine, çiwa tel vê peyvê bar kirine, çawa ev pey ava kirine, dest pê ke em ê bi hev re wê bibînin û piştî hingê dest pê bikin. Ya me êdî em dizanin.

û paşgira û zamana û dema du di peyvekî de di dengçêker têne gel hev wek û siwar dikeve navbera wa de ji ev ji bo wê ve qetandine. Yanî ew erk li vî dengî bar kirine kombînasyonekî sembolîze nake û kileka wê nîne ji berê niha me bi caran gotiye ya yar Niha ev deng çimî heval no, di zimanê kurdî de, di alfabeya zimanê kurdî de dema em dengê wê dibêjin çimî ra ye, ra, ra. Li vê dê ev dibe pêşgir,

Yanî gelek wate lê hatin barkirin û bi taybet jî wateya hejîkirinê lê hatî barkirin. Tenê stiyên zemanî berpenîr, sazkarên vî zimanî wekû ya ra yanî ya esîl, ya binyat, ya xayintiyê nake, ya xirabiyê nake, ya di her şerta de nayê guhertin, Jê re yar tê got. Yar ev. Niha di peyvê de wateya sazkertiya wê çi ye em ê wê bi hev re bibînin. Bextiyar, Ew kesên, ew kesa bextê wê yara wê. Bextiyar, Hişyar, ramyar, zanyar, bîryar, hêstiyar, rojiyar welhasil peyvên biyarê pêk têne erêntiyê di asta xwe de zîrveyê vedibêjin. Mîsal em bêjin li vê dê ramyar heye. Ram koka peyva raman e. Em dizanin her peyva na tê daye wê giştdartî girtî ye. Me berî jî gotibî. Ra. Man. An wêdî giştartiyê sembolî yanî vedibêje. A. Vidî koka peyve çi ya peyva xwe rêyan bêje? Rame. A. Yar. Ram yar. Ew kesê yarê ramandinê, yarê hizrandinê, yarê fikrandinê, hej fikrandin û hizrandinê dike. Jê re ram yar tê gotin, Tirkîya wê dibêjin duşunir. Şiyar, halê hazir dibêjin şiyar. Di kurdîya me ya roja îro de weko akademîk, dil xwe de akademîk ji me re pêşkêş kirîn, jê re dibêjin şiyar. Hevalno, li vê dî şiyar nabe. Dema li vê dê peyv va dengê he ra denga he ne peyv çêkere, kombînasyonê sembolîze dike. Yê encam de li vê dê hiş heye. Hiş, hiş çi ye? Hiş çalekiya bîrê ya hindirîn e. Zîhniyet ya wê ya ji derve ye. Hiş ya hindirîn e. Yanî liva liva bîrê ya hindirîn e. Ma dibê hişê min îne, hişê min çûye, bê hiş o. Li wê de hiş heye. Kesê hişê wî yarê wî. Dema li wê de hi dikeve yan jî he dikeve hevano, li wê de şa dimîne. Tiştek namîne peyv wateya wê dikeve. Em dibêjin wate li tîpê hatiye barkirin. Dema tîpek bikeve, wateya peyvê ji bin ve dixurime. Ev hişyar e. Tiştek bi navê şiyar di zimanê kurdî de nîne. Wekî diavandinan bîr bidê zanyar. zanyan pir girîng e. Hema bêje di hemî zimanên cîhana roja me de kêm zêde ev wekû fîlûzof tê zanin. Feylesûf, fîlûsûf, fe feylezof an jî fîl herî yanî kêm zêde hemî di vê çarçoveyê de dikarin û dibêjin koka peyvê yewnanî ye.

Ha, di demê dawî de pir hatiye xirakirin, çimkî ya ne ew tune, hemî hatine xirakirin, çimkî felsefeya vî zimanî nehatiye kirin, lêkolîn nehatiye kirin, felsefe nehatiye kirin, peyv, paşgir cihel nehatine veqetandin, nehatiye pênase kirin, ji ber vê her kesî her tişt bi kar aniye, tişt de vêwa derket be û dibiya rastî. Navê vê de zanyar. Îhtîmalek pir mezin, yewna niya ev peyv ji kurdî girine û vegerandine zimanê xwe. Etîmolog karin lêkolîn bikin, ji kurdî birine û vegerandine zimanê xwe. Yanî koka peyvê kurdî ye. Yewnana wergera wê bi kar aniye û dinyayê hemî ji yewnana girtiye. Zanîyar, Tiştan li ser vê bêjin di demên dawî de Başûrî behsa zanînê dibêjin zanyar, zanyarî. Mesele dema taybet bi rêya medya filan bi hev re daxivin televîzyon filan dibê yek hewalgîn re dibêje tu dikarî zanyariya bidî min. Ev ne tiştekî zanîn e. Zanyar fîlozof e. Fîlozofe. Yani tu nika şekere bêje tu karî fîlozofa bidî min. Tiştek wisa nîne bişe. Di dibistanên me yê mexmûr de ji dersa zanistê re hê jî zanyarî tê gotin. Yani şeş têkî Tiştek zanîne heye zanyarî de me dersa paşgîra aydî de dabî î de dabî dema peyv îyê digire aydîyetê digire. Tiştek dine vekî. Mesela dema em dibê zanyarî li mêdê dibe fîlozofsel, fîlozofîk. Tuwa teyoya din nîne. Îlwê dê aydîyetê bar dike. Dema tu dibê zanyarî navek çênabe. Zaten zanyar xwe fîlozof e. Ez tiştek bizanî ne. Dersa ji mijara gotinê ya jê re dibêjin zanyarî, zanist e. Baş dûrî jî wextê dibêjin zanîna bide min, ji tiştek bizanî ne dibê bijî zanîna bide min. Zanîna ne zanyarî ya. Zanyar tiştek pir, pir cuda ye. Zaten pe ziman wisa çêdibe. Ziman paşgir û pêşgirên xwe çêdibe. Dema zi di zimanekî de paşgir û pêşgir hatin tevlîherkirin, peyvên xurî ji şikêra bêkêr zêdetir ne tiştek e. Şikêrek bêkêr e. Bifikre te erebekî kuç anî, erebekî kursî kuç anî avêtiye vê erdê. Xitê hostayek tine be, xitê ew nebe xanî, neyê xer rêz. Mezena çêneke, sere negire, nizam çi neke, tu herî têde nerûnî ew ji wê dişikêrekî kuc zêde tu çî fedê wê nîne. Yanî paşgir jî wisa ne. Paşgir peyv û hevoka ava dike. Paşgir û pêşgir. Di zimanê me hem paşgir û hem pêşlêkir e belê. Ser biryar, biryar. Niha halê hazir em ji qerarê re dibêjin biryar. Biryar. Hevalên tiştek wisa nîne. Vêdî biryar nîne bîr heye. Bîr. Kurdan, me kurdan ji beşek ya meciyê xwe re navê bîr lêkiriye. Hûn dizanin dibêjin bîra bê binî û dema zarok hê sê mehî di zikê dayika xwe de heta mirinê çi bihîst dibe, çi serpêhatî bi sere derbas dibe, çi dîtibe hemî di wê bîrê de tê qeydkirin. Ji wê re bîr tê gotin. Ha. Li vê de yarê bîrê. Yarê bîrê çi ye? Yarê bîrê kesê xwenas

jê re bîryar tê gotin. Di asta bîrê de, di rastiya bîrê de, çarçiwa bîrê de asta herî jûr îfade dike. Qerar, qerar e. Kurdî qerar e. Heskê em niha qerar rabin rabek em ê hê baştir bizanbin. Dê çi bî? Deng. Ra çi bî? Tevger. Arçivî hevalno ra tevgera deng ya ra ya bingehîn arêdî ya ra heye ya bingehîn ya esîl ya aydête deng çi ye? Deng haq e. Li gel dengê em dertêxin, li gel wî jî heqê jî vedibêje. Heq mane hê jî em dibêjin te dengê xwe daye kê, bes e rehiya xwe te dengê xwe daye kê, yani te qerara xwe da kê, te qerar li ser kê girt? Fişe, wê dê qerar e heval na. Hê jî tirk ji qerargehê re dibêjin qerargeh. Yani dersên were de em ê Geh bidin hê jî dibêjin karargeh. Yanî eger tirka ev gotin, ereba tirka ev gotin ji me girtibe, biribe bi kar tînin, ez sûcê me çi ye? Ev qerar e ne biryar e. Çima ne biryar e? Em ê niha vê jî bêjin. Yanî di aliyê zagona ziman de em zaten aliyê watê de wisa ye ema aliyê zagona pêkhatina ziman de jî em bêjin hevalin biryar. Peyva Xurrî dema paşgîra yar digire, ji ji xeynî paşgîra aydî î û paşgîra çalekdar tî nika ti paşgîra bigire. Heskî li ser hemiya bi kar bîne. Ti nika bêjî bi bextiyar. Ti nika bêjî bextiyarvan. Ti nika bêjî bi hişyar. Zaten peyvê paşgîr girtiye. Tu nika wisa bikî. Hişyardar tiştek wisa nîne. Zanî, hişyarvan, tiştek wisa nîne, peyv, qanûn wisa nehatiye avakirin. Ev tenê dikare paşgera, sazkera çalakdar bigire. Di hin rewşa de dikare iyî jî bike, ew jî heyte rast bigire. Ne hema kengî îş devê me derkeve em bêjin î ne wisa. Eger tu bixwazî li zanyarî eydiyetekî ya zanyar bar bikî, tu dikarî bijî zanyarî. Yanî ev tevgera vî, ev xebata vî, ev lênêrîna vî zanyarî ye. Yanî em wergerînin fîlozofîk e an zî fîlozofsel le. Çinkî îlmê dê aydiyê de çê dike. Ji wateyekî diya wê nîne. Ha vê dê dikare îyê aydiyetê ew jî heke tu wateyê rast lê bar bike dubare em bêjin. Î case xweş e hema her kes her dîne dawiya hemî peyva. Tiştek wisa nîne. Me dersa paşgila sazkera aydî nedabî. Ti karî î yê lê barkî û tî çalekdar. Ti nikar ti paşgirên di lê barkî. Em werin biryar. Em dibên biryardar. Em vê dê dizanin peyv Di aliyê zangonên zimanî de şeş hatiye awekirin, divê dar lê nayê barkirin. Pey peyva da yar girt dar nakare dar bigire, nikare van bigire. Ha were bije bextiyardar, tiştek wisa heye? Were bije hişyardar, tiştek wisa heye? Were bije ramyardar, tiştek wisa heye? Tu nika çêkî. Ha li vê dê de peyv şeş hatiye awekirin. Di zimanê kurdî de Di şûna qerar de biryar nayê bikaranîn. Ev qerar bi xwe ye. Me rabin ragir qerar bi xwe ye. Belê. Wekî di hevalan hêstiyan heye. Heman tişt li vê dî jî qewim ye. Hêstiyar ji bo duyar li bi kar tînin. Heman o tiştek wisa nîne. Hêst çi ye? Duygu ye. Yar çi ye? Hecê kirê yar. Hecê kirê hêst. Hecê kirê hêst kî ye? Ew kesê di asta hêstan de, di asta hêstdartiyê de gehatî asta herî bilind. Mesela em dikarin ji ristkarekî re bêjin hêsdar e. Hêzdar e. Em dikarin hêstiyar e bibûrînin, hêzdar cuda ye. Em dikarin ji kesek di asta huner de yanî gihatî asta bilind em dikarin bêjin hêstiyar. Çimkî hêstan de di hêzdartiyên de gihatiye asta zîrvê. Ji zêtir nayê bi kar anîn. Mela Cizerî ji vê re yanî duyarliyê re dibêje heval û dibêje bi hez nahez bi dê me nivîsandiya bi hez duyarlê.

Ya di hevalnan vê dê hin hestiyar, hestiyar dinivîsin. Hestiyar nabe. Çima nabe hevalno? Hestiyar, dema em li vê dê hest, dema paşgirê aydî bigire dibe çi? Dibe hestî. Hestî çi ye? Hestî ew warselên hişk yê di laşê Candara de ne, hestî. Ji te kirsa nabe. Yê ev ziman çêkirî hewqast hûn spehî hûnandiye, hewqast xweş hûnandiye, yanî rastî jî devê mirov vekirî dimîne. Lê vê hêstiyare heval min. Hêst e. Yanî peyva xwe rî hêst e, ne hest e. Dema bî hest, watayê we tê guhertin. Em behsa rojiyar bikin kêmekî. Hûn dizanin taybet di nav baweriya êzdiyan de maye rojiyar. Vê dawiyê weko rojperest wergerandine. Em jî vê perestê weko paşgira kardara herikdar bi kar tînin. Yanî bê dewletperest û nizanim netewperest û enza çi perest û çi perest. Heval o. Rojiyare yar girtiya kesên hejêkir yên rojê. Rojperest weko mecazî dikare were bikaranîn ji astaweya pir zêde dikare were bikaranîn ew jî weko rexne rexneyeke yanî rojperest rexneyeke ema di zimanê kurdî de perest nehatiye bikaranîn mantiqa perestê nîne. Perest çi ye? Perest baweriyeke bê qewl û şert e, bê lêpirsîn, bê şik û şubhe ye. Di çanda kurda de, di aqilê kurda de zanist heye. Guhertin û veguhertin heye. Ew baweriya reş û hişk nîne. Herî tartî heye. Vê dê sete heye. Me di paşgira sazkera dewldar de, stan de behs kiribî. Çalakîya Tevgera Pîr ya Sitarê Li vê de çalekiya tevgera pîr heye, heval no pîr hûn di zimanê kurdî de dizanin çi ye, ya pêşeng, ya rêvebir, ya avaker jê re pîr tê gotin. Li vê de perest ew e. Perestgeh cihê wê ye. Geh ceha hûn zanin perestgeh cihê wê ye. Ha. Tiştekî wekî tu bêjî rojperest, dewletperest, netewperest anca çi perest nîne. Perest ne tapma tirka ye. Ne tapma tirka ye. Heta pirsgirêka zimanê me hemîş vi dê derdkeve. Me ziman dema dibêjim werger ez behsa vê dikim. Aqil hatiye wergerandin, zîhniyet hatiye wergerandin, wata hatiye wergerandin, her tişt hatiye wergerandin. Perest çi ye? Perest tevgera sitara pîra ye. Pîr li wê dê kombîne sitarek heye, sitargehek heye û pîr, pêşeng, zana, zanyar, ramyar hemî kesên paşgira sazkera yar digirin wê dê kombîne. û jiyanê ava dikin, rê vedibin, pêş têxin, qewla çêdikin, pîvana çêdikin, exlaq, polîtîka, ziman, zanîn, her tiştî pêş têxin ji wan re cîhperest tê gotin. Ji cihê wan re perestgeh tê gotin, ew perest in. Yanî nabe tapme tu yê tiştekî tu li vê de ye, ne tapme. Dema tu dibê perest, tu ne bes a tapma tirka dikî. Ê girêdayî vê hevalno. Li vê dê me kiryar, biryar, hestiyar nivîsandiye. Me behsa hestiyar, zaten hêst e heval no, li vê dê hest şaş e. Û me behsa wateya wê kir, me behsa wateya biryarê jî kir. Qerar e, biryar e. Wateya peyva bilêvkirina rast ya peyvê ne bir, bîr e heval no, bîr e, bîr. Hafize, bîr e. Yarê hafizî. Li vê dê em dixwazin kêmekî behsa kiryar bikin û dersa xwe bi vî awayî xilas bikin. Kiryar behsa kirinê tê gotin heval no. Ya piştî ku zanîne çi têkiliya kiryar û kirinê bi hev re heye. Dibê îşte kiryarên te ne baş in. Piştî zanîne kiryar çi ye? Ya li vê dê peyv yar girtiye. Tiştek wisa heye kir dikare yar bigire. Bi teksanî ne kir kirin e. Yan kiryarên te ne baş kirinên te ne baş. Çi têkî li kiryar re yar xwatî wê dê heye. Yan yar tiştekî cuda ye. Yar wateya peyva cuda di wergerî ne. Ha tu dikarî bêjî meselê kedkar heye. Kedkar. Yan kesî karê wî ked. Tu dikarî bijî ketyar, ka bijî kiryar. Ew jî çiwa têde tu dikarî bijî ketyar? Ew hin kes hene pir heş kedê dikin. Yanî alîkariya insana dikin, her ve diçin, wir ve têne, ya dilê wa neyê wa ye, dilê wa pir mezin e, insanên fedekar in, nizanim Ji bo her kesî dikarin canê xwe bidin, dikarin ji bo insana jiyana xwe feda bikin, hem aliyê zemanî de hem aliyê watayî de. Tu dikarî ji were mecazen, mecazen bijî kedyar, giryar tiştek saz dibe. Gotin şiya şaşandî pey nikare vê paşgirê bigire. Bi vî awayî em guhatin dawiya dersa xwe.

Qanala me bişopînin. Hevalên heşt zimanê kurdî dikîn zimanyar, kurdîyar. Hevalên kurdîyar, em bawer dikin kurd hemî kurdîyar in ema çiqas ferqa yartîya wê de ne ew cuda ye. Hev kurdên kurdîyar qanala me bişopînin, bibin abone heke hûn nebîbin abone û belav bikin. Bila gelek kes bibînin. Xebera gelek kesa jê çêbe. Wekî Ehmedê Xanê gotî hewce nake sê sed û pêncî sal derbas bibe nûka hûn pê bihesêne. Jiyan pêş ketiye, teknolojî, medya, her tişt heye. Mirov dikare zû bi tişta bihesê. Em ne serdema Ehmedê Xanê jiyan dibin. Yanî heger rastiyek vedê heye em ji xwe re feydê jê bigirin. Heke şaş e, em bêjin şaş e. Çimkî encam de ya em kirîn ev, ev ziman e. Ya me li ser linga têle, ev ziman e. Ya nasnameya me di cîhanê de kifş dike, ev ziman e. Ê heke em ji bo vî zimanî serê xwe neêşînin, ji bo vî zimanî nebêjin erê yan na, qerar nedin, wê demê ji bo çi bidin? Vê carê bimîn xwêr û xeşiyê de heta carî din bi xatirê we.